NA na im be China name, okay? Anytime una hear, una hear say I say Taiwo, Tayo, Tayo, Tayo, Tayo, na Taiwo, okay? I bring am come my table. He travel to Kenya. This our brother travel to Kenya, all the way from Nigeria to Kenya. Hey, Kenya, una get drown my lord too. Hey, why this my shirt be like say wetin squeeze? I be iron na before I. Hey, hey, probably not too much. Yes, so let's go there. Make una ignore wetin una dey say. Mm.

farm a 22 years old guy who drop out who no be say he drop out he no go school he fit oh, anybody wey finish secondary school you go school na na who dey there na who dey calavante you go school na you go school uh-huh. you finish secondary school you go school for me you go school okay if you no come go the high school at least you can read you can write you can you know express yourself with writing you know he go school but he no further i put it like that 22 years old guy is a millionaire millionaire in Kenya. Hey! Know your way, no be cause, oh. Hey, know your way, no be sickness. Hey, know your way, no be sickness. Hey, hey, hey, hey. Hey, know your way, no be sickness, oh. Do you know your way? Eh? Yes, do you really know your way? Let's ask ourselves. If you know your way, let me see your hands raised up. Ah, ah, ah, ah. This guy, according to the story, after he finished his secondary school, He call his parents, he say no daddy and mummy now I wan go into farming, I no wan further my school. Hmm. Now I wan go into farming. Then this guy say he hear say government, Kenyan government block border. The reason why I wan talk about this video na about my youth, my Nigeria people who dey you know dey cry Nigeria don close border, Nigeria don close border, Nigeria don close border.

hungry kpeme put make dem hungry kpeme put make dem go into farm make dem start to dey produce their own things there the thing knack him head come come na him start to dey plant vegetable just because this our brother this guy this our twenty two years old he hear say Kenya a leader kenya president block border e no dey there dey cause kenya o but today na e benefit from it today now you know he get the biggest farm from uh, uh, botswana he's doing well but my own people my country people we are there causing our government he block border he no wan make things because they are trying different mix different way to see if e through this place things go come if e through this place things go change we the citizen we no want we wan get am in soft way make una no fit too forget o china china wey wan collect africa wey wan still do another second uh, slave yes me dey call them because me i no dey look them like say they mean well to africa they dey give money give money when you no come fit pay uko at least wetin you get i think you go use am pay Or you go put am una come dey um cut kill and divide like ah when Europe till today now Europe dey collect from Africa because of na dem come rescue us um na dem come rescue us those bad bad animal give us mirror na mirror dem give some of our um country people make I no go there oo na im dem take bring their people out to America just mirror no that mirror we still dey pay put till today UK still hold us now now China I don dey give Africa money na u say na low una dey low dem dey low una make una no situ forget say when time reach twenty years time hundred years time when e reach when China go say una no fit pay say na this amount dem go dey collect from una eh natural resources make una no still cry say China dey rule una o because those our government I no dey see say una wan still collect cent make I leave that part no be that part I dey talk before China become China China block their border

na China and dem no catch you say you could government thing you wan turn am na im China take stand if not China for still dey hungry make we no still too forget say the whole world give China free market the whole world China can import go everywhere na free cent na America stop am say dem need to dey pay tax Make we no too forget those things. Africa, we no get all those opportunity. We are still strong o. Then our government go still try put small law. No be say then they accept the government, they accept say the law dey work for them. We the citizen, let's help ourselves. Those government, they can't do it alone. If a 22 years old guy can make use of what his government sign for a country,

Dis guy no no go school again, no further im education, e go into farm, e dey farm um um um um wetin dem dey call am, e dey farm pig, e dey plant vegetable, e dey do a lot, cow, a lot dis guy dey do. But many of us we are there banching on our government, government no dey do am well, government no dey do am well. When my own country Nigeria pipu, when Buhari block um Cotonou, Cotonou border, Benin border between Benin and Nigeria border. He look am say many of us na import, import, import na im we dey import. Ordinary toothpick, dem dey import am. Salt, no be say all those things we no get am, but how to? Rice, we dey import am. Dem block border, we dey cry. Why can't some of our youth make use of dis opportunity? Dat is why I no bring dis video for hate, abeg. Make use of di opportunity, look around, wetin you know sey e no dey your country, try start dat tin, you go see how well, you go see how far. As dis our broda Tayo, he travel, Tayo abi Taiwo? Tayo, he travel all di way from Nigeria, na still dey do um um travelling, he still dey do travel like um Amawa dey do, he neva tell us make we donate for him, I dey always dey watch him video but I no be di type wey dey wey dey drop um comment, he's doing well. Bringing a twenty two years old boy from Botswana, Kenya, Kenya where our brother be I Amawa, I Amawa never see this guy to showcase, tell ur say ah if u dey there Kenya make una dey trade with am o, make una dey make market with am, na like that to support ourself, this guy talk a lot, he say sometimes their vegetable dey dey um rotti because no buyer, no body to buy am. Maybe the company wey dey um supply, the one wey dey supply give dem, dem never um sell am finish. Na those country before, na dem another country dey you know supply. But now now, another country con dey supply dem. Dem no even con see who buy their own now. Wetin be dat? Dat one no be one thing wey dey take help dat country. But if dat government, all dos government dem just quiet, den um South Africa dey import dey come. South Africa dey build their economy.

If you wan no be say oh this girl just talk about fan let me go no do research know wetin you wan do and you still hear say everyday he dey go there go dey check no because of say he don be big farmer make he relax at relax for house no he always go go check because nobody go fit do am the way you when you get am go do am and if you employ people to work for you if you are not there they will not do it well but if you are there or they always know say you go check they will do it well Anything you are doing make sure your present e matter a lot that is why many of us when dey abroad e dey hard ux to get all those kind thing yes e dey hard and secondly our government I don't know about my Nigeria government whether dem get all those tractor to assist their youth before you dey close border before you dey say make dem no dey import food make sure una don put all those tractor, all those things. First of all, this guy talk about say dem dey rent, but if na whether na Kenya abi one place for the country, say na free dem go take am. But for Botswana, dem dey rent am. I believe say if my Nigeria, my country, even bring am come out, each each local government, make dem dey get this tractor, then people fit dey rent am. I believe say e go still, infact, e go still help a lot of people. If una never get those things, my Nigeria, my government, Please make una try look unto this because we get am for money, we get am for kudi, make una assist una youth before closing border, make una assist una youth and if you be my youth maybe government get am for your area to hire tractor or maybe na free, please make use of it, a twenty two years old guy na he see say government just close border between um South Africa and Kenya and Botswana make dem no dey import all those things come then he make use of the opportunity, are you there folding your hand looking for manner to for you dey wait to enter all those uh, quick that is quick money dey wait for quick money no if work no dey please think again many way dey na when person take dey you know make am this our brother this our tayo na our nigeria brother yes una no know am na our handsome brother una look am really handsome eh Na our hand all those eh, Kenyan boy dey think say hey hey hey you see our handsome brother go watch his channel if you no know am I will write the name so that make una go watch his channel make una go subscribe make una see how people when they know how to move they dey move tell your brother tell your mama make they watch all those kind of people so that they, they we love him oh as we dey talk about Ayamawa some people go look and say hey we like him that is why because He collect this our skin, we no want the grace, we no want, you know, he dey travel, he be traveler. You so, you see this our brother now, which girl now you go toast for America now, when you know say, oh, well, where I look, eh, where I look am again, which girl? This our, sorry, oh, if you don't be married, no, never mind, I not believe so. Mm. Eh, when this guy now go say, he see America babe, may he run some, the America babe go fall yakaka. Yes now, because cute, he look simple, he wear jeans, he wear, so he, we not wear suit, oh, just simple dress. You see how e go. And I believe say many Kenyan girls na many uh, eh, wetin dey call am and eh, Botswana girls. I know say they catch you. I better be careful. No, they don't catch you. They catch our brother Udumaya. Those people, they are they red though, they are they chook. Eh, if you didn't want to see this kind of our brother, eh, did did did did did do a like color. I believe they go for your pattern. My people, now this one I get to talk. If you never follow this, our brother Tayo, what are you waiting for eh try follow him dey watch a video e dey travel up so e dey give up back to back content meanwhile be nigeria say some party dey for that my country when he go showcase i say ah this place dey exist eh maybe na so you go say go my area now you go showcase am some people say ah this kind party dey exist for nigeria na so e be o we don know it all o we see ah youtube god go bless you o youtube come dey make us dey see different different shape of the world eh na who dey there abeg if you never give this video thumbs up what are you waiting for